Selamat malam begulai enggau aku baru ini maneng ba YouTube channel aku iya nya ini maneng Doraemon duduk entap. Nyadi baka ke sekali tu endang iya baka selama aku ini maneng maika kitai cherita hantu ari aya apai. Nyadi jerita tu diberi iya tajuk Ditulung Telanjing Burak tauka Ditulung Indu Bunsu Kijang Burak. Jerita tu nyadi lebuh maya aki aya apai gawa nyadi Sarawak Police Field Forest tauka militer. Nyadi aki aya apai tu polis tengah sedadu. Aki aya apai tu nyadi polis kampung ba urung iya taun lapan puluhan kelia ba Pelilih. Ai batang rajang la ai batang rajang laban ke agi ngiga sereta nyidik bala komunis ke agi belalai ba sebelah kampung puang ke bisi ba menua kitai Sarawak maya nya kelia da. Nyadi aki aya apai tu uhh aki sepiak mangke indai aya apai. Sebedau aki aki aya apai tu dipadu nyadi polis PDRM, iya dulu minta nyadi polis Sarawak, Police Forest. Lebuh maya nya serdadu komunis tu agi uhh ngachau pengelikun menua kitai. Nya alai sida ke lelaki sigi di gadang megai batang pengawa ke berat ba pengawa nyaga pengelikun menua kitai lebuh maya nya suba deh. Kelebih agi, sida ke landik sereta ngembuan pelebok peneleba pengawa ba kampung. Nyadi Sarawak Police Field Force ke dipegai Rescom iya nya Rajang Aerial Security Command sama mega enggau Sarawak Border Scout ke diketu ba taun semilan belas semilan puluh empat kelia. Nyadi diatu unit nya dipegai PGA PDRM pia mega batang pengawa ke dipegai Sarawak Border Scout. diatu inya pengawa rejim sempadan ATM. Endang iya baka selama, kitai ngena nama Libau nyadika nama karung aki iya apai. Pia mega enti bisi jaku orang putih ke salah disebut aku nya aku minta ampun ngagai kita au enti bisi salah sema bisi leka jaku bansa ribai ke bisi salah ke disebut ku dia tadi minta kita ngemetua kiau. Nyadi. Kitai neruska cherita kitai. Libau tu nerima perintah ari ketua sida ngasuh iya nyidi bekau bala sida komunis ba siti kampung ba Pelilih Sibu ke Nawit begulai enggau beberapa iku sida segerup ke bukai. Nyadi sida Libau tu bisi. Tubuh sepuluh. Sida tubuh sepuluh tu semina bebaik ke sepuchuk, uh, sepuchuk siku senapang. Uh, siku sepuchuk senapang. Senapang patah ke benama Stephen ngau Ever Johnson. Sida sebuat iya lalu bejalai. Nebing ai sungai Batang Rajang. Datai ba sungai mit siti, sida lalu tama ngagai sungai nya. Sebedau sida tama anak sungai nya tadi, sida iya bebagi tubuh baru ngagai dua iti dua iti gerup iya nya dua iti kumpulan. Udah sida ke bebagi tubuh, sida ke datai ba palan ke disadang endang iya palan dua bala komunis belalai. Sida iya semina nyidi palan munsuh belalai aja. Sida enda diasuh pemesai sida nyerang dulu enggai ke sida unit RTM tu pedis deka nyerang nyau. Laban penyerang utama enggai ke pedis nyerang lebuh lebuh maya sida ka nyerang. Semadi meh enti sida nadai daya agi enti bala munsuh dulu nyerang baru meh sida iya tau bebalas baka nya iya tadi. Nyadi jam maya nya sigi udah nunjuk pukul sepuluh pagi. Libau enggau bala iya sigi udah datai ba palan alai sida iya ke bebagi tubuh nya tadi. Sida libau ke bebagi tubuh tu tadi udah baum. Nyadi ba palan si. Sida ke bebagi tubuh nya sida iya betemu baru, muek ke lemai. Libau enggau tiga iku sida ke bukai berati ke munsuh ari sepiak kanan ai sungai. Nyadi empat iku da agi nya sepiak. Lalu dua iku da agi nganti ba perau sida mega lalu bejalai bejalai ke pengawa nyidi bekau sereta palan munsuh. Gaya ari ba dalam kampung puang maya nya map bai ari kena tentu manah. Laban ke mayuh mua hari deh, nanda ke hari enda lama dah agi ka ujan. Taja pen hari enda tentu manah tang nya nya nadai nanggu pengawa sida libau sebuat ke berati ke palan munsuh datai ba tanah ke landai agi. Enda mung ukai ribut pempeput bebiau balai. Libau enggau bala iya alu libau enggau bala iya alu bebai ngetu ke pengawa sida enda lama laban libau nangi ke sida sebuat ditinggang punggu. Kai enggau kayu laban ke dipuput ke ribut. Bala bukai nadai ga mayuh bantah sida sama nitih ke penemu libau laban ribut ke balat amai. Sida mega nangi ke pengelikun sida sebuat enggai ke utai ke enda disadang nyadi ngujung ke sida iya tau bakal. Enda lama udah nya, libau lalu mai sida sebuat ngetu ba siti bandih kayu ke chukup iya pemesai. Bandir kayu nya sungkeman endal endur sida sebuat iya belalai seraya ke bejalai nuju bandir kayu nya, sida sebuat lalu mantap kayu ke mit bepun rida bepun rinda laban deka dikena sida ai begaga ke atap. Icha ke enda kelalu basah meh labu ujan agi pia ko nya tadi. Udah sida empat iya tembu begaga ke atap enggau dau ari daun enggau kayu ke dibai sida iya nya tadi, sida iya lalu tama Bandil kayu nya. Empai angat burit sida sebuat iya duduk. Enda lama deh nya peda ke berai lekai ujan. Nama agi deh ari pen ujan naka iya pemanga mangat sereta kilat enggau guntur tapa nyebut betimar-timar. Libau enggau bala iya jempuk manah. Ka pen enda sida sebuat iya enda tegaga ke atap manah agi ari nya. Nyadi dia meh sida iya. Bela besendi ba baruh bandir kayu nya tadi, iya ke udah digegak sida iya atap. Nyadi sida sebuat iya maya nya sama begetau tubuh laban ngenat ke penyelap laban hari ujan ke udik bebiau balai. Kira iya bisi setengah jam pia meh hari ke ujan nya tadi, hari ke ujan ke udik nya tadi bisi ngetu mimit mimit ngujung ke pemadu iya hari ujan. Lemai nya. Jam maya nya sigi udah nunjuk pukul satu lemai. Libau enggau bala iya pen lalu neruska pejalai sida iya baru taja pen chelap bai ke jempuk basah laban ari ke ujan. Ujan bangat nya tadi lebuh sida iya sebuat ke berati serta mening utai ba sebelah kampung nya dia. Engka bisi petanda serta bekau bala munsuh ke bisi belalai ba endua nya. Enda mukai-mukai Libau tu bisi meda darah. Lebuh Libau beratika darah nya, darah nya dipeda Libau tu baru amat. Iya ulih ngasaika darah nya agi angat lebuh Libau ke nguji negu darah nya ngena jari iya. Nyadi bekau darah nya mayuh amai dipeda Libau. Iya pun lalu ngangauka bala kaban iya. Madah ke bisi darah ba endua nya. Sida sebuat pen sama alit ati, meda bekau darah ngemalat nya. Sida iya mega bejangka, enti darah nya bisi sebedau ari ujan, dia deh darah nya deka luntur tusur laban diteng diti Di tinggang ujan bangat dulu tadi. Pia ku sida iya. Nyadi sida iya sigi bejangka darah nya sigi bisi sepengudah hari ujan. Laban ari segi gaya darah ke agi angat lebuh ditegu, bekau darah nya amat mayuh ukai semina ba tanah aja tang meh ba kayu ke mit sebelah nya mega bisi bekau darah nya magang. Meda darah ngemalat nya, enti semua nya darah mensia, sida sebuat ai sigi nadai jalai idup tauka nadai jalai lari ka pe enda, mati dia meh. Pia ko anak ati sida sebuat nya tadi. Libau enggau bala iya nyau panak runding laban darah nya semina uhh bepeling beberapa meter aja ba palan sida ke bediri. Puas meh sida bepeling sebelah nya laban deka nentuka sapa empu darah nya. Sida ka nentu. Darah nya darah jelu tauka darah mensia. Puah sida begiga utai dia tang sida iya nadai tetemuka bangkai jelu tauka bangkai mensia. Meda utai baka nya, Libau pun lalu mansang ngagai darah nya baru, iya lalu nyium darah nya. Udah Libau ke nyium darah nya, Libau lalu teduduk iya. Bala Libau ke beratika ulah Libau bangang nyelai nya, sida mega. Nyium darah nya. Udah sida ke nyium darah nya sida sama perening pangan diri. Sida sebuat mega begelumuk duduk enggau pangan diri. Sida iya mega lalu nepuk ke senapang darah empu ngena leka straw magang-magang. Sida iya sama enda bejaku enggau pangan diri tubuh siga sida iya sigi udah ga getar aja. Nya bala peninga, mesti kita ka nemu nama kebuah Libau enggau bala iya tu ngembuan ulah ke baka nya. Nyadi kebuah ulah sida libau baka nya laban bau darah ke disium sida iya nya tadi ukai bau selok, ukai bau darah. Tang meh darah nya tak bau rengut. Nya meh utai ke ngasuh sida sebuat iya takut sereta irau ati. Lalu enda jauh ari sida empat iya ke duduk nya tadi bisi siti pun kayu tapang ke umbas iya pemesai sereta akal tapang nya mega umbas endur sida iya belalai. Sida empat iya. belubah-lubah bejalai nuju pun kayu tapang nya laban deka endur sida iya beteduh lari ke ribut lari ke puput ribut awak ke kurang agi sida empat iya chelap bai ke basah tinggang ujan dulu tadi. Pengudah sida empat datai ba pun kayu tapang nya tadi, tak baru berapa minit meh sida ke udah duduk ba entara akal tapang nya. Enda mukai-mukai dia deh. Libau tu tadi tau pedis perut ka bira. Meda utai baka nya libau pen beruman begiga kepalan ke ulih anu iya bira. Ke ka bira nya tadi pen ningal ke kaban iya tiga iko nya ke agi duduk be entara akal pun kayu tapang nya tadi. Jam iya nya siga udah nunjuk pukul tiga. Udah libau ke tembu bira nya tadi iya lalu pulai ngaga pulai baru ngagai kaban iya tiga iko ke nganti iya. Ke agi duduk bepun kai pun kayu tapai ang nya din. Kira bisi beberapa meter da meh tudah libau tu ka datai bepun tapai ang nya. Dia iya meda kaban iya tigiku nya tadi. Enda mua mukai iya angkat bejalai ningalka libau. Libau ke meda kaban iya nya bejalai ningalka iya. Libau pengangau ke sida tiga nya. Tang meh sida tiga nya tadi nadai malik ngagai iya. Meda baka nya, agi ga Libau tu ngangau ke sida tiga nya tadi. Tang bedau ga sebaka nya. Meda sida tiga nya bangat enda alah dikangau ke iya. Dia deh Libau tu alu nyapai siti. Nyapai siti ragai kayu kena jauh ari endua iya bediri, iya pun lalu nikauka ragai nya tadi ngagai sida tiga iku nya. Tang meh, tiga iku nya tadi enda malik ngagai iya, taja pun penyauh libau tu ari sida tiga nya semina jarak tiga meter aja. Meda baka nya, Libau pun lalu ngetuka singgang kaki iya tekala nya. Iya nemu. Tiga iku orang ke dititihka nya endang iya ukai kaban iya. Ribau sigi bejangka tiga iku nya, sigi antu kamba ke mali diri nyadi kaban iya tiga iku nya tadi. Meda baka nya Ribau lalu mantap siti anak kayu laban deka ketungkat iya bejalai. Ribau mega ngena kayu nya betungkat tang dikena iya tunsang. pun kayu nya pulai ke iya ke atas lalu ujung kayu nya di pulai iya ke baruh. Kebuah libau baka nya awak ke antu kamba ke mali diri nyadi bala kaban iya nya tadi enda tetemu ke bekau iya agi. Libau pen beguai iya nikal ngiga bekau pulai ngagai pun kayu tapang palan bala iya ke nganti iya. Tang meh mayuh libau baru. Nguing ke belakang, dia deh libau ngasai ke utai ba kampung maya nya sigi udah petang tegayap. Berasai alit ati tudah libau meda utai baka nya, libau tu ngasai ke diri nitih ke ayas orang ti ngiku nya ke disangka iya kaban iya nya tadi. Tak baru lima minit, iya nguing ke belakang, ari sigi udah petang jam maya nya sigi udah nunjuk. Ku Lima Lemai. Ba dalam kampung puang maya nya diasaika libau sunyi amat baka ke nadai utai nguan. Munyi ngingit tauka munyi pama pen nadai didinga libau. Iya pun beguai ngerebakka biak ke debai iya lalu mansutka lampu ke bait. Udah iya ke mansutka lampu ke bait, libau lalu beguai giga begigaka kumpas enggau peta jalai. Benung iya ke begiga ke kumpas enggau peta jalai ba dalam biak iya nya, dia deh. Baru meh Libau tu ingat, peta enggau kumpas ke dibai sida iya nya udah ditepu iya ba biak siku ari tiga iku sida sekaban ke agi nganti iya ba pun kayu tapang nyin. Nyepi baka nya, Libau tu pun beguai ngiga jalai nuju ai sungai laban sida iya sebuat ke bejalai dulu tadi nebing ai sungai muak ke kanan. Tang meh, iya nadai tetemu ke sungai laban iya tesat ba tengah puak madang daun biru. Laban ke nadai kumpas enggau peta jalai pedis amai tudah Libau tu ka begiga ke jalai pulai ngagai bala iya ba pun kayu tapang nya din. Laban Libau ke bisi ngembuan penemu enggau peneleba bekaul enggau kampung puang. Laban Libau tu endang iya ari mit teleba bai aki ini iya bejalai sebelah kampung puang nya ke bisi mantu Libau tu. ngemua mit lebuh iya ke tesat ba puak madang daun biru nya. Nadai anti lama Libau tu lalu bejalai ngiga pun daun biru ke palin tuai. Laban pun daun biru ke tuai nya iya tumbuh ba tebing ai sungai. Enti nitihka peneleba iya ke bejalai lebuh Libau enggau apai iya bejalai ngasu beburu ba sebelah kampung puak, Libau ke benung bejalai ngiga pun daun biru ke tuai. Enda mukai-mukai Libau tu ninga munyi urang ngambi daun biru. Ninga munyi nya Libau pen nenggau ke api lampu ke bait iya nuju tunga utai ke memunyi ke didinga iya nya. Lebuh maya Libau tetenggau nuju utai ke bemunyi nya. Dia deh libau tegepai angea. Lebuh ke meda tuju utai ke ditengau iya nya ngena api kebait nya tadi, libau tu meda aya siku ini tuai orang ke benung duduk nadai bengepan te telanyai abis. Nadai selama ubung malut tubuh duduk melakang ke libau baka ke bisi baka ke bisi makai utai. Meda baka nya, libau te surut ke belakang beberapa singkang iya. Tang meh lebuh libau ke surut nya tadi enda mukai-mukai kaki tudah libau tu tadi tesanggut ba akar daun biru ngujungka libau tu terap. Libau ke agi duduk nya tadi lalu ngangkat kepala iya laban keka nengau ini tuai nya baru. Tak baru nengauka api kebait tudah tuai libau nya tadi. Dia tada enda tekenyit tudah libau tu meda. Ini tuai nya tadi bediri ba mua libau. Nyadi penyawa indah tuai nya ari libau semina dua depa aja ari libau ke agi duduk bai keterap nya tadi. Ini tuai ke bediri nya enda engkebut enggau belakang ini tuai nya dipeda libau tu bungkuk tiga bai umur ke udah lanjut sereta udah tuai. Mua ini tuai nya enda tentu dipeda libau bai bai ini tuai nya ke merening ke tanah. Tang meh liur ini tuai nya dipeda libau. Gentali jauh baka liung kulit kudah deka malik dirempu nyidi antu. Baka nya iya tadai. Bisi ati tudah libau tu ka nimbak ini tuai nya. Tang meh. Iya nangi ngaika munsuh ninga munyi awah letup senapang iya. Libau pun bediri nyintak duku ke ditangkin iya ba punggung. Libau angkat deka mumpung pala ini. Indu antu ko lia ke malik diri empu nyedi nek tuai orang nya. Bedau sempat tudah libau ngayun ke duko iya, inek tuai nya pun ngangkat ke mua iya. Berasai lemi tubuh libau lebuh iya ke meda mua inek tuai nya. Seput iya asai ke ka padam. Utai dipeda iya nyau repa. Mua inek tuai nya dipeda libau anchur luluh sereta bulat. Lidah inik tuai nyok pun nyeru pansut ari mulut rengkah tan aya. Tubuh inik tuai nyok luluh enggau bulat belakang inik tuai nyok bungkuk tiga piak mega berang inik tuai nyok muak ke kanan tingkir ari tubuh. Munyi utai ke didinga Libau maya nyok baka munyi manuk induk ngangau ke anak iya. Meda utai baka nyok Libau enggau pengabis tulang iya ngayun ke duku ke udah dipegai iya deka kena iya mantap inik tuai nyok tadi. Duku ke diayun Kelibau nya kena tubuh indai tuai nya sereta enggau munyi orang ke manjung madah ke diri empu pedis. Engka indai tuai nya meh inya nyerauh bai ke pedis dipantap Libau tu tadi. Libau tu tadi tegalik baru bai ke lemi tulang. Lebuh Libau ke angkat. Lalu nenggau tuju tunga antu ke dipantap iya nya tadi, Libau tegepang wai. Laban iya meda duku ke dikena iya mantap indah tuai nya tadi lekat ba sarang semut ti udah belah dua. Berasai alit ati tudah Libau meda utai bangat ngenyelai nya. Liwau pun ngambi duku iya nya ke agi lekat ba sarang semut nya tadi. Tang meh penyelai iya duku Liwau nya tadi nyau abis dibalut darah. Tang penyelai iya darah nya tak bau rengut. Ukai bau sela, ukai bau darah. Meda utai baka nya Liwau pun lari ninggalka endua nya nadai temu tunga tuju. Ba dalam kampung puang, kampung Jerung ke penuh enggau madang daun biru. Munyi menua indu ke ngangauka anak didinga Liwau tu Iya munyi sepiak kiba. Iya utai munyi sepiak kanan. Munyi ba mua. Bemunyi ga ba belakang. Munyi utai nya didinga Libau seruran nitih ke iya. Iya ke lari nya tadi enggau pengambih tulang naka penegal. Pala patung Libau nya begetar-getar. Bai ke takut ditambah ke agi perut lapar. Antu ku Lio nya meruan ngagai Libau. Libau ke lari nya tadi bejalai zig ngarap ke bisi tetemu ke anak sungai enda ngira sepiak kiba tauka sepiak kanan. Lebuh maya Libau ke lari seraya ke begiga ke anak sungai ba puak madang daun biru, Libau tu mansa baru sarang semut ke dipantap iya dulu tadi. Libau tu baru nemu diri empu di keduan antu kamba. Nyadi antu kamba tu antu ke suah amai meri kitai tesat lebuh maya kitai ke bejalai sebelah kampung puang, sebelah baba. Libau ngingat ke jaku ajar apai, aki enggau ini iya lebuh maya Libau ke begulai bejalai enggau apai enggau aki enggau ini iya. Enti maya tesat ba sebelah kampung puang. Enti semua semina bepeling ba palan nya baru. Nyadi tu endang iya petua kiti Iban kelia pama tesat sebelah kampung puang bepusin-bepusin baru ba endua ke sama enti ulih berumban kalih ke gari kalih ke magang gari kitai. Enti ne ulih rumban baka enggau aki kitai Libau tu ke penda. Telanjai abis meh. Udah ga dikeduan antu ko le tambah ga dikeduan antu kama. Tang nasib bendar ga aki kita Libau tu meruan betangkin ke bulu landak ba punggung iya. Nya Libau tu enda entu nangi laban inu antu ko le tu iya sigi takut ke bulu landak. Libau tu tadi perumban muka semua gari iya, semua gari iya lalu disimpan iya dalam biak ke dimok iya nya tadi. Iya enda tentu nangi laban. Indu Antu Kulir ke meruan ngagai iya nya takut ke bulu landak ke bisi di tangkin iya. Libau pemejalai baru ngiga jalai pansut ari Madang Daun Biru nya tadi. Enda enda lama udah nya Libau pun lalu rembus ba Kampung Puang Amat ukai ba Madang Daun Biru agi. Udah ga di keduan Antu Kulir tambah ke ga enggau Antu Kamba. Tang nasib bendar ga aki kita Libau tu bisi meruan nangkin bulu landak bepunggung iya. Nya meh kebuah Libau tu nentu takut sereta nentu nangika indu Entu Ku Lia tu iya laban iya nemu Entu Ku Lia tu sigi takut ke bulu landak. Libau tu tadi pen berumban muka semua gare iya. Nyadi semua gare iya nya pen disimpan iya ba dalam biak ke debai iya dulu tadi nya neh. Libau tu tadi bejalai baru giga jalai pansut. Ari madang daun biru nya. Enda lama udah nya, nya meh baru libau tu tadi rembus ba kampung puang amat ukai madang daun biru agi. Nyepi diri empu udah pansut ari madang daun biru, bisi nyamai mimit ga ati tudah libau tu tadi. Nyadi sebedau libau tu mupuk ke pejalai begiga ke anak sungai laban ke ka pansut ari kampung puang nya. Libau tu sekali agi nguji malik ngagai tunga madang daun biru kin baru. Libau tu kenyit wai. Laban iya bisi meda beberapa iku orang ke betubuh mit. Pemesai orang nya dipeda Libau bonsai anak mit ke beumur uhh beumur tiga ngagai empat lima taun baka nya meh ngepaika jari ngagai Libau baka ke meri selamat jalai. Ukai semina nya aja, enda jauh ari orang ke ngepaika jari ngagai libau nya bisi siku ini tuai orang ke bungkuk tiga merening libau enggau mua baka ke ringan. Libau pun beguai iya masukka garik inya baru. Iya pun bejalai baru ninggalka palan nya. Benung ke bejalai dia deh libau tu baru bisi ninga munyi bala jelu ke bisi nguan kampung puang nya dia. Nya baru. Ati Libau tu berasai nyamai agi. Taja pun ati iya berasai nyamai, Libau agi irau laban iya ke agi empai tetemu ke anak sungai. Datai ba pun kayu siti, Libau nuduk kedirik empu seraya ke nyandih laban iya ke berunding bekeni iya ka ngiga bala kaban iya nya baru sereta bekeni iya ka begiga ke anak sungai. Libau tu nyu abis runding nya awai. Tambah mega kampung Puang nya ukai kampung ke teleba endur iya bejalai ukai kampung ba menua iya empu. Ke suah alai iya bejalai semua ke jaku. Tak tengah laman alai iya bemain kampung menua sida iya. Semua ke jaku tu tiap penjuru kampung sida iya ditemu iya magang jalai pemintas ni ke enda kala ditujah iya. Diatu iya bejalai ba kampung ke enda kala di tengah iya. Libau abis runding nak nemu kini tunga kuing nak temu nak nemu kini tunga tuju ka di tuju iya. Peda enda lama nak berasai libau sebana. Ni kita Petara, ni kita entu kampung ke manah aku tu minta tulung, minta pandu, minta sah, minta. Aku tu tesat enda nemu jalai pulai tulung pandung ulih kita aku tu. Enti kita antu lapar antu jai anang kita ngachau aku laban aku enda mungkar enda nanya kita. Tang enti kita dulu mungkar dulu nanya dulu beduan aku tulah kita papah kita busung lunggung kita. Pia ko Sampi Libau muchau bejaku kediri ngenang nasib diri empu ke enda tentu manah baka nya. Abis mutai runding Libau. Maioh nya deh. Benung libau ke genung-genung kediri ba puak kampung Jerung nya dia, enda meh mukai libau tu bisi ninga munyi kijang ke enda jauh ari iya ke duduk nya. Ninga munyi nya libau lalu malik iya. Seraya iya ke nenggau ke lampu kebait iya nuju ngagai munyi kijang ke bebunyi nya tadi. Lebuh api kebait ke udah ditengauka iya nuju munyi kijang ke bemunyi nya, dia dah libau tu bisi meda siku kijang burak ke umbas nya pemesai bediri enda jauh ari iya. Kijang nya merening ngagai libau seraya ke nagun kepala iya lalu ngendit-ngenditka kaki iya baka bisi utai ke dipadah. Maya Libau merening Kijang Burak nya tadi, Libau rindu iya meda Kijang nya tadi. Meda Kijang Burak nya ngagun nagunka pala iya seraya ngenit-ngenitka kaki, mata Libau enda tengkilap meda pemanah Kijang nya seraya iya ke bediri. Kijang Burak nya pen bejalai belubah udah nya ngetu. Sekali da agi Kijang Burak nya nagun kepala iya seraya kaki kanan iya dendit-endit iya ke tanah baka ke ngasuh Libau tu nitih ke iya. Meda baka nya, Libau nadai mayuh runding agi. Libau pen lalu nitih ke. Kijang Burak nya bejalai nengah kampung Puang. Kijang nya ke bejalai belubah-lubah baka ke nitih singkang kaki Libau ke bejalai lubah bai ke lepi rapal meh tudah tuai. Libau ke lepi ukai ketegal iya enda nemu bulu babas ke tau diempa tauka enda tau diempa. Ba kampung puang nya mayuh utai ke tau diempa sebelah kampung puang nya. Mayuh utai ke tau diempa ba sebelah kampung puang nya baka upa pantu, upa aping. Enggau mayuh macham agi meh utai ke tau diempa dalam kampung puan tang meh libau tu semina ngerunding begiga ke anak sungai aja. Nyau ka sejam meh libau nitih ke kijang burak nya bejalai. Baru meh libau tu datai ba sigi anak sungai. Lebuh libau ke meda anak sungai nya dia di. Asai ke ka manjung libau bai pengaga ati iya. Lebuh ke udah datai ba enda sungai nya dia deh libau lalu nerus ke pejalai deka ngilik ai sungai ke enda ditemu nama sungai. Bisi meniga singkang meh libau ke baru ka ngilik ai sungai nya. Kijang nya alu munyi baru. Libau ke benung bejalai nya tadi pen ngetu iya lalu malik ngagai kijang burak nya. Kijang burak nya sekali da agi nunuk kepala seraya iya ke ngenditka kaki iya ke tanah. Lama Libau berunding, iya ka ngilik ai sungai nya tauka iya nitihka kijang burak nya. Pemuas iya ke berunding, Libau pen mutus ati iya nitihka kijang burak nya. Kijang burak nya tadi pen bejalai ngulu ai sungai nya. Libau semina nitihka kijang burak nya aja. Runding Libau puang enda nemu nama utai ke. Deka dirunding agi, libau tu tadi semina nitihka kijang burak nya aja. Bisi meh berapa minit libau enggau kijang burak nya ke ngulu ai sungai. Dia deh kijang nya enda mukai-mukai mai libau tu ngelayang sungai muak ke kiba lalu mai libau tu bejalai niki tebing sungai ke bisi lanai mimit. Libau tu semina nitihka kijang burak nya aja. Bisi kira iya beberapa minit ke nya meh seduai ke nengah tebing ai sungai nya. Enda mukai-mukai, Libau tu ninga bisi munyi urang bekedumu bejaku. Kijang Burak bejalai nuju ngagai munyi urang ke bekedumu bejaku nya. Libau pen ngelaju ke singkang kaki iya nitih ke singkang kaki Kijang Burak nya tadi. Kira iya bisi lima puluh meter meh penyauh Libau tu tadi. Enda mu mukai urang nya pen enggau tunga. ngagai libau ke benung bejalai. Laban sida iya ari tarik berati ke sendera api ke pait ari jauh nuju ngagai sida iya. Libau ninga orang ngangau ke nama iya. Sada nyawa orang ke ngangau ke iya nya dikelala libau. Sida nya bala libau ke sama ba pengawa nyidi bekau munsuh dulu tadi. Bala kaban libau nya meruan nganti penatai libau ba perau naka meh pengaga ati sida sebuat udah ke Meda Ayah Selibau. Udah ke nepan ba perau, siku ari bala kaban Libau nya pen jaku, Nama deh udah kena pia unggal? Nasib deh manah unggal. Bisi orang anjung deh pulai nuju perau kitai. Udah ga indu nya bajik amai jarang mindup ngemajik nya ba. dipeda aku. Ku iya, ninga jaku siku ari kaban iya munyi nya, Libau pun ngenung iya. Nya baru Libau tu ngingat ke Kijang burak ke dititih ke iya nunjuk ke iya jalai dulu tadi. Libau pun merening tunga iya ke pansut tadi dia iya meda amat bisi siku indu ke chukup iya pemajik-majik ngepai jari ngagai Libau. Libau pun malas ke pai jari indu nya. Iya pun meri terima kasih seraya jari Libau ke muat ke kiba nengkuk-nengkuk perau. Meda ulih Libau baka ke madih ngasuh ninggal ke endur nya enggau lengkas, siku ari sida sebala iya lalu ngidup ke injin sangkut sida iya. Sida pun sida iya pun ninggal ke palan nya enggau naka pengelengkas. Datai ba kem tauka pus. Libau Penusi ke semua utai ke udah nyadi ba iya lebuh iya ke tinggal ba dalam kampung puang tadi. Ninga utai ke ditusi Libau semua bala kaban iya ke bisi enggau iya dia sereta iya ke ninga iya ke becerita nya sama bala perening pangan diri. Sama enda memunyi. Udah Libau ke tembu nusi cerita ke nyadi ba iya Dia deh, bala kaban iya pun usi ke libau lebuh iya ke lenyau lebih sejam enda pulai ngagai sida iya. Bala libau pechaya libau dilalaika antu kambak sereta dikeduan antu uko lea. Taja pun baka nya enda semua ga antu ba kampung tu jai magang-magang. Bisi mega eka manah ke ka nulung indu bajik ke dipeda kitai. Malam kemari nya meh bungsu kijang ke disebut orang Antu Telanjing. Tang indu bungsu kijang nya ke manah. Pia ko siko ari kaban Libau ke sama bisi enggau sida iya malam nya. Pengawa nyidi munsuh dipejalai ke baru beberapa hari udah nya. Bala endur munsuh belalai mega ditemu sida. Sepengelama Libau bejalaika pengawa nyidi palan munsuh ke alai munsuh belalai utai ke nyelai nadai agi nyadi ba Libau sepengudah hari sehari nya. Ti cherita kitai abis naka tu ila ini deka datai baru ngemai cherita ke bukai. Nyadi ini minta ampun laban lama amai ini asai udah enda nungkunka kitai lampu ba ruai. Nyadi bekeni wai musin buah tu puas neh kitai makai buah rian, buah dabai enggau mayuh agi buah ke bukai. Nyadi nya aja hari ini. Bye bye.